Salam eziz ildeşler, mähriban doganlar. Döwletli maslahat gepleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýar. Gepleşigimizi bu gün gelip gowuşýan islegleri, haýyşlary nazarda tutup, şu soňky wagtlarda dünýäde bolup geçýän üýtgeşmeler, syýasy üýtgeşiklikler bilen baglanyşykly taýýarlamak isledik. Ynha, iň esasy soňky döwürlerde bolup geçýän üýtgeşiklik, Russiýa Federasiýasyndaky protestler, Nawalnynyň Germaniýadan öz saglygyny bejerdip, Rossiýa, Russiýa Federasiýasyna gaýdyp gelenden soň tussag edilmegi we şoň tussag edilmegine Şeýle-de, şol ýurduň Baştutany bilen baglanyşykly öňe sürülýän garaýyşlary nazarda tutup, edil şol biziňkileň güm bol diýşi ýaly, Ogry, güm bol! diýip, köçä çykan protestleň Türkmenistanyň watandaşlaryna ýetirjek ýa-da ýetirip biläýjek täsirleri barada sowallar gelip gowuşdy. Elbetde, dünýä türkmenleriniň demokratiýa platformasy höküminde bir garaýşa eýe däldi, dürli garaýyşlara eýe. Her kimiň öz garaýşy bar. Platformaň içinde dürli toparlar, dürli guramalar, dürli jemgyýetçilik hereketleri, syýasy, medeni hereketler, guramalar bar. Şoň üçin her kimiň öz garaýşy bar. Nähili bolsa bolsun, dünýäň niresinde bir demokratiýa hereketi bolsa, bir şular ýalaki protest bolsa, Şoň Iruwiç türkmenlere-de bir oňaýly peýdasy bolar, deger diýen garaýşa eýe bolandyr, emma türkmen oýanmaz hawa diýendir, emma meň öz şahsy garaýşym taýýarlyksyz hiç zat edilmeli däl. Taýýarlyksyz halky köçä çykarmak taýýarlyksyz aktiwistleri öňe sürmek, hakykatdanam aktiwistleň öňe sürülmeli wagty gelende, hakykatdanam göreş edilmeli wagty gelende öjükdirip, biderek pida edilen aktiwistleň ornuny tutup biljek başga adamlar bolmajagy üçin Bu uly ýitgi, şonuň üçin taýýarlyksyz aktiwistleri öňe sürmek, halky köçä çykarmak, meň pikirime görä, meň öz şahsy pikirime görä dogry däl. Şonuň üçin hemme zady taýýarlykly etmeli. Nähili etmeli bolsa, şoň öz kadasyna, kanunyna görä etmeli. Meselem, bilşimiz ýaly, Türkmenistanda her ýyl e, millionlarça düýp nahal oturdylýar. Ýöne bu nahallara seredilenok. Bu nahallar kök urman, gurap, ölüp, ýok bolup gitýär. Edil şolar ýaly göreşde-de, erkinlik göreşinde-de, demokratiýa göreşinde-de hökman kök urmaly, köküň bolmaly. Kök urup, şol köküňden tutup, köküňden güýç alyp hereket etmeli. Milli ruhuň esasy seň köküň, daýanjyň, güýjüň bolup durýar. Şonuň üçin milli ruhdan güýç almaly, ýola çykmaly, halky taýýarlamaly, aň-düşünjäni ösdürmeli. Aň-düşünjäni ösdürmän, halky erkinlik göreşine, demokratiýa taýýarlaman köçä çykarmak, köçä çagyrmak, Aktiwistleri öňe sürmek, olary pida etmek, erkinlik göreşinde bolup biläýjek ýeňişi ýüzlerçe ýyl yza süýşürmek, halky ruhdan düşürmek, halkyň umydyny paltalamak diýen garaýşa, pikire eýe men özüm. Meň şahsy pikirim şundan ybarat. Bilinişi ýaly, Belarussiýada-da hereketler boldy, Russiýada-da şu wagt bolup dur. Bu ýokanç kesel, pandemiýa, covid on dokuz ýa oň üýtgän görnüşi dowam edip dursa, häzirki dünýädäki dartgynlyk, karantina şertleri dowam edip dursa, bu adamlaryň ruhuna oňaýsyz täsir eder we şeýlelikde, intäk biz köp Gozgalaňlary köp, protestleri göreris. Ýöne türkmen taýýarmy diýlende, türkmeni taýýarlamaly, watandaşlary taýýarlamaly. Nireden? Soňky bäş ýüz ýylyň dowamynda türkmenler, Oguz hanyň nesli, oguzlar gaýdyp imperiýa gurmasyn, döwlet gurmasyn Dünýä höküm etmesin diýip, ýörite durmuşa geçirilen syýasatlar bar, proýektler bar, maksatnamalar bar. Şulary gowy seljermeli, şulary gowy öwrenmeli, şularyň änigine, şänigine ýetmeli, şolardan sapak almaly. Ynha, biz Erkin ses türkmen kanalynda taryha analiz edýäris, taryha syn salýarys. Taryhda türkmene garşy edilen Oýunlar, alnyp barlan syýasatlar şulara döwrebap şertlerde syn edýär. Şeýle gepleşiklerimizi yzygiderli ýagdaýda tomaşa edip duruň, yzarlap duruň. Kem-käs ýeri bolsa öz bellikmegiňizi aýdyp duruň. Öz goşantlaryňyzy goşup duruň. Türkmenim kanalynda ýa Erkin ses kanalynda haýsy temada il-gün bähbitli nähili Çykyş etmek isleýän bolsaňyz sizem goşulyň, sizem pikirleriňizi beýan ediň. Pikir alyşylsa, dürli pikirler orta atylsa, ana şonda diskussiýa bolsa, ana şonda biziň düşünjämiz ösýär. Owaly bilen düşünjämizi ösdüreliň, ondan soň bilelikde egin-egne berip protestlere, ýörişlere